Hawa jawsın, aydın, kóller hól bolsın, Jıldan jılǵa kem dáwletiń mol bolsın, Qaysı elden qay sháhárge atlandıń, Qıllı kók ya bılı bala jol bolsın. Menińshe yashullılardan mine usı qatarlardı esitpegenler kem bolsa kerek. Al eger siz rastandı bul qatarlardan biyxabar bolsańız, ekran aldına ele de qolayraq jayǵasıp alıń. Búgin biz usıǵan uqsaǵan kóplegen qatarları xalıqtıń júreginen, yadınan orın alǵan Alpamıs dástanı haqqında sóylesemiz. Jayxonnıń bilim suwına súńgiwge tayar bolsańız, biz basladıq. Biz Alpamıstı tek ǵana bir dástan dep bilgenbiz, biraq ol pútkil túrkiy dúnya birliginiń belgisi, mádeniy birligimiz bolıp tabıladı. Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretiwshiliginde Alpamıstıń ózine tán biybaha versiyası saqlanǵan. Onda tek ǵana batırlıq emes, al shańaraq, Watan hám muhabbat ushın gúres óz kórinisin tapqan. Menińshe, sol ushın da xalıq dástandı Shın kewilden maqtanısh etedi. Elege shekem qıyaliy tárizde onda jasap keledi. Al siz bul dástandı bilesiz be? Dástan sizge shekem óz qunın joǵaltpay jetip kelgenindey siz de onı keleshek áwladqa jetkeriwde óz úlesimdi qosıp atırman dep oylaysız ba? Búgin biz mine usı sıyaqlı sorawlarǵa tariyx arqalı juwap izleymiz. Alpamıs, túrkiy xalıqlardıń eń áyyemgi hám keń tarqalǵan epikalıq dástanı esaplanadı. Ol ózbek, qazaq, qaraqalpaq, túrkmen, tatar hám basqa da tuwısqan xalıqlar arasında hár qıylı tárizde rawajlanǵan. Biraq olardıń hár birinde bir ulıwma ruwx, milliy erk-ıqrar hám erkinlikke bolǵan muhabbat jámlengen. Qaraqalpaqlar arasında Alpamıs dástanı awızeki dóretiwshilik arqalı, Atap aytqanda, jıraw hám baqsılar arqalı saqlanıp kelgen. Jigirmanshı ásirlerdiń basında bul dástan elege shekem xalıq toylarında, jáne de jıyınlarda hám de báhárgi bayramlarda atqarılar edi. Qaraqalpaq versiyası óz stiline iye, onda ayırım waqıyalar ózgeshe tárizde berilgen. Dástan óziniń tereń xalıqshıllıǵı menen ayrılıp turadı. Sonlıqtan da xalıq bul dástandı súyip tıńlaǵan. Onı ideyası, kórkemlik ózgesheligi, syujetlik qurılısı, unamlı obrazlardıń xalıq birligi ushın islegen gúresleri xalıqtıń júreginen keńnen orın alǵan. Dástannıń ideyası bólinip ketken ruw, qáwimlerdi biriktiriw, pútin bir tutas el, xalıq bolıp jámlesip jasaw ideyasın alǵa súredi. Bunnan tısqarı dástanda sırt el basqınshılarınan ǵárezsiz jasaw, basqınshılıqtı qaralaw, adamgershilikti, doslıqtı qádirlew sıyaqlı pazıyletler de joqarı bahalanadı. Alpamıs dástanında da barlıq eposlardaǵı sıyaqlı xalıq idealındaǵı unamlı obrazlar menen birge olarǵa qarama-qarsı basqınshı, jawız unamsız kúshler arasında gúres sóz etiledi. Dástannıń bas qaharmanı Alpamıs. Ol kútá jas waqtınan batırlıǵı menen kózge túsedi. Jalǵız ózi jat elde júrgen Gúlparshındı alıp qaytıw ushın qıyınshılıqlardan, jat eldegi dushpanlardan qorqpastan qalmaq jurtına atlanadı. Onıń ushın ózine múnásip tulpar Bayshıbardı tańlay biledi hám kóp jılqınıń ishinen quyrıǵınan uslap toqtatadı. Onıń ózine baǵındırıp, minip aladı. Altı kúnshilik joldan kiyatırǵan Alpamıstıń Bayshıbar atınıń tuyaǵınıń sesinen jata almaǵan Qarajannıń xawlıǵıwı, atınıń qorqıp seskeniwi Alpamıstıń batırlıǵınan derek beredi. Dárbent jolda jatırǵan Qarajan menen Alpamıstıń ushırasıp gúreske túsiwi, qalmaq eliniń ataqlı batırı Qarajan menen gúresip, Onı jeńiwi asqan palwanlıqtıń, batırlıqtıń belgisi esaplanadı. Sebebi Qarajan da qalmaqlardıń eń kúshli batırı, Tayshıxan patshanıń barlıq láshkerlerine jalǵız ózi teń keletuǵın batır bolǵan. Bul ushırasıwda Alpamıs mártliktiń úlgisin kórsetedi. Ol. Hesh qorqpastan birinshi gezekti Qarajanǵa beredi. Onnan Alpamıs, basım kelip Sújeń edi. Dástanda Alpamıs obrazındaǵı batırlıqqa qosımsha adamgershilik, miyrimlilik qásiyetleri de sáwlelendirilgen. Ol dárbent jolda Qarajannıń ústinen jeńiske eriskennen soń keshirim berip mártlik etedi. Jeńilgen Qarajan menen dos boladı. Bul doslıq eki el arasındaǵı doslıqtıń kórinisi desek te boladı. Óziniń Bayshubar atın Gúlparshinǵa belgi, dálil, sıpatında kórsetiwge soraǵan Qarajanǵa hesh ekilenbesden Tulpar atın isenip tapsırıp jiberedi. Bul bir tárepten doslıqqa sadıqlıqtı, isenimdi bildirse, ekinshi tárepten batırdıń isengishiligin, ańqawlıǵın da kórsetedi. Alpamıs kóp qıyınshılıqlar menen Qalmaq eline kóship ketken qalıńlıǵı gúlparshındı jat eldegi dushpanlardan qorqpastan altayshılıq joldan jalǵız ózi alıp qaytadı hám gózlegen maqsetine erisedi. Alpamıs bunnan soń Qalmaq jurtına ekinshi ret atlanıs jasap, jalǵız ózi Tayshı xannıń esap-sansız kóp láshkerlerine qarsı urıs júrgizip, ózin zindannan Qutqarıwǵa sebepshi bolǵan shopan Áshimdi xalıq eline patsha etip qoyadı. Bul Alpamıstıń óz wádesiniń ústinen shıǵıwı edi. Soń Qalmaq eline kóship ketken xalqın óz erine qaytarıp alıp qaytadı. Bunnan batırdıń óz ruwın, óz xalqın birlestiriwge umtılıwı ayqın kórinedi. Alpamıs haqqında hár xalıq ózinshe sóyleydi, biraq qaraqalpaqsha versiyası ózgeshe. Bul jerde dástan tek batırlıq emes, al xalıqtıń ómiri, júregi hám filosofiyası menen tolıqtırılǵan. Jáne de til, dawıs, obrazlar xátteki ortalıqtıń ózi basqasha. Bul jerde Alpamıs tek ǵana el qaharmanı emes, al eldiń. ózine aylanǵan. Solay etip dástanda Alpamıs obrazı batır, palwan, mergen, sheber sazende, dostına miyrimli, haq kewil, haq niyetli etip súwretlenedi. Jáne de onıń obrazındaǵı bul sıpatlar xalıqtıń kútken ármanına muwapıq jasalǵan dewimiz múmkin. Óz elin jawdan qorǵaytuǵın batır, er júrekli bala bolsa eken degen xalıqtıń ármanınıń sáwlesi. Qaraqalpaqlar arasında tarqalǵan Alpamıs versiyaları túrkiy dúnyadaǵı basqa talqılawlardan birneshe tárepleri menen ajıralıp turadı. Birinshi, bul versiyalarda tábiyǵıy ortalıq, Aral boyı turmısı hám úrp-ádetler orın iyeleydi. Máselen, sharwashılıq, suwsızlıq, kóshpeli turmıs hám sahra mádeniyatı dástannıń fonında kórinedi. Bul insanlarǵa elede tartımlı hám jaqın bolıw ushın xalıq óz turmısı hám mádeniyatını dástandı dáwirler dawamında maslastırıp kelgeninen derek dep aytsaq ta boladı. Ekinshiden, obrazlardıń ózgesheligi. Ápiwayıǵana mısal, Gúlpárshen obrazı qaraqalpaqsha versiyada bolsa, Al basqa xalıqlardıń ádebiyatında Barshınay, Gúlbarshın, Gúlbarchin, Aybarchin dep te ataladı. Gúlbarshın dástanda xámmesinen burın batırǵa layıqlı ómirlik joldas, asqan aqıllı hám zeyinli etip kórsetiledi. Ol óziniń tuwǵan jerin shın júrekten súyedi. Gúlbarshınnıń ákesi Baysarı qudası Baybóri menen ókpelesip, óz eli Baysındı taslap, Qalmaq eline kóship baratırǵanda Gúlparshın anası menen birge ákesiniń tuwılǵan jerin taslap, basqa jurtqa ketiwine qarsılıq bildiredi. Ol ózi tuwılıp-ósken jeri Baysın elinen ayırılǵanına qattı qayǵıradı. Ol óz eline bolǵan súyiwshilik, xoshlasıw sózlerin aytadı. Ol óziniń aqıllılıǵı menen eń qıyın jaǵdaylardan qutılıw jolın oylap tabadı. Gúlpárshin sonıń menen birge óz sózinde turatuǵın, bergen wádesinen taymaytuǵın, turaqlı etip kórsetiledi. Ol óziniń dushpanlarına bergen wádesin de aqlap shıǵadı. Mısalı, Alpamıs Tayshıǵannıń eline kelip, Gúlpárshındı óziniń eline alıp qaytpaqshı bolǵanda, Gúlpárshın Alpamısqa Tayshıǵan hám Qarajannıń jibergen adamlarınıń aldında wáde etkenligin hám Wádesin orınlamaǵansha qaytpaytuǵının bildiredi. Gúlparshin batırdıń tek súygen yarı ǵana emes, sonıń menen birge ol óz qıyınshılıq jaǵdayında batırǵa óziniń aqılı menen kómek beretuǵın aqılgóy dostı da boladı. Qaraqalpaq versiyasınıń jáne bir áhmiyetli tárepi sonda ondaǵı milliy obrazlar hám sóz baylıǵı bolıp tabıladı. Bul dástan qaraqalpaq tili hám kórkem pikirlewiniń de ayqın úlgisi. Shayırlar, jırawlar, ilimpazlar ushın bul baylıq elge shekem ashılmaǵan ǵáziyne sıyaqlı. Bul ayırmashılıqları tek ǵana ádebiy jaqtan qızıqlı emes, al xalıqtıń ruwxıy dúnyasın, dúnyaqarası hám turmıs filosofiyasın ańlaw ushın áhmiyetli derek bolıp esaplanadı. Soǵan bola hár bir qaraqalpaqshası óz xalqınıń Alpamısın biliwi shárt. Hár bir eposta qaharmanlar eldiń ózi, Alpamıs mártlik, Gúlparshın aqıl hám páklik, Tayshıxan dúzim hám sınaq tımsalı. Xalqımız bul obrazlar arqalı óz qádiriyatların áwladtan áwladqa jetkerip kelgen. Alpamıs dástanında mine usınday unamlı obrazlar menen bir qatarda unamsız obrazlar da óz kórinisine iye. Olar Qalmaq patshası Tayshıxan, Ultanqul, Mástan kempir hám de jáne de basqalar. Olar dástanda kúshli jek kóriwshilik penen súwretlenedi. Alpamıs klassikalıq qaharman emes, ol qaraqalpaq folklorındaǵı el ushın jasaytuǵın insan tımsalı. Onıń gúresi tek jeke emes, al, ulıwma milliy, ulıwma Insaniy gúres, ol ózine yar bolǵannan kóre xalıqqa pida bolıwdı abzal kóredi. Usı tárepi menen ol Qaharman sóziniń ishine máni, júrek hám juwapkershilik qosadı. Barshanay bolsa qaraqalpaq versiyalarında tek ǵana muhabbat tımsalı emes, ol aqıllı, sabırlı, milliy qádiriyatlardı ańlaǵan hám qorǵaǵan hayal. Ol dushpanǵa qarsı gúreste tek ǵana Alpamısqa súyenbeydi, óziniń aqılı, sabırı hám dana siyasatı menen shańaraq hám abıraydı saqlap qaladı. Ol obraz arqalı qaraqalpaq hayalınıń ruwxıy kúshi hám ǵárezsizligi kórsetiledi. Tayshıxan xan, zulımlıq hám dúzim tımsalı, biraq ol da biypárwa jamanlıq emes, ol, eldegi ádalatsızlıq, kúsh penen haqıyqatlıqtı sheshiwge urınıw hám máp ushın xalıqtı qurban etiwdiń obrazı. Sonlıqtan Alpamıs hám Tayshı arasındaǵı gúres negizinde haq hám nahaq, adamgershilik hám zalımlıq, birlik hám bóliniw arasındaǵı gúres bolıp tabıladı. Usı dástandaǵı basqa obrazlar, Baybóri yamasa Gúlparshinnıń anası hámmesi Qaraqalpaq xalqınıń ata-anaǵa, shańaraqqa, sadıqlıq hám ar-namısqa bolǵan qatnasın ashıp beredi. Usı obrazlar arqalı xalıq óz tariyxın, árman-úmitlerin, qıyınshılıqların hám pidayılıǵın táriyplegen. Olar ápsana emes, al xalıqtıń júreginde jasaytuǵın nıshanlar, hár bir obraz, bir ideya. Hám bul ideyalar ele de xalıqtıń júreginde jasaydı. Sonıń ushın Alpamıs eposı hár dáwirde aktual hám áhmiyetli bolıp qala beredi. Hár bir dástan bul ápiwayı ǵana gúrriń emes, ol xalıqtıń dúnyaqarası. Joqarıda aytıp ótkenimizdey, dástannıń túrkiy xalıqlar turmısında ornı ayrıqsha. Biz dástannıń mazmunı hám ondaǵı obrazlarǵa toqtalıp óter ekenbiz, sonıń menen bir qatarda dástannıń búgingi kúnge shekemgi jetip keliwinde kimlerdiń úlesi bar ekenin de bile otırıwımız kerek. Men onda birinshi orınǵa álbette xalıqtı qoyar edim. Sebebi ata-babalarımızdıń Qat qulaqlıǵı tiykarǵı orındı iyelegen bolsa, baqsı hám jırawlar dástannıń atqarılıwı sap hám taza halında bizge jetip keliwine ayrıqsha úles qosqan. Áne kempir sol waqıtta ǵarrı qudası menen geynelesip kelgen eken-aw dep oylandı. Ashıw aldında keledi, aqıl keyninde keledi degen ǵarrıma bes-altı awız sóz aytıp, kewlin awlap, saparın tileyin degen bir qıyal payda boldı. Áne sol waqıtta kempir ǵarrıǵa qarap tolǵanıp turǵanın qusaydı. Bársheniń qulaǵına tanıs bolǵan bunday qatarlar tek ǵana Alpamıs emes, al, basqa da dástanlarda kóplep ushırasadı. Mine usınday sózleri, mazmunı hám ırǵaǵın esitiwimiz benen dárriw dástan ekenin ańlaymız. Alpamıs dástanında bunday qatarlardan kóplep keltirsek boladı. Mısalı, Baysarı Tayshıxannıń jurtına kóship barǵannan soń ol jerde mákan basıp, jıllar ótip, jalǵız qızı Gúlparshın erjetkendegi kórinisi tómendegishe táriyplenedi, Bes jıl sharwashılıq etti, biri ekige turmadı, bayaǵı jeti jasında barǵan Barshın qızı on ekige keldi. Qarshıǵaday qıyallanǵan, tal shıbıqtay buralǵan, bir qız boldı tawlanǵan, kergenniń aqılın alǵan, eki júzi gúl-gúl janǵan, dep táriyplenedi. Eger ańlaǵan bolsańız, qaraqalpaq milliy namazı menen atqarılatuǵın áyne usınday qosıq-qatarları da bar edi. Bunnan biliwimizge boladı, dástan tek ǵana xalıqtıń sanasındaǵı hám ádebiyatındaǵı miyras emes, al onıń mádeniyatına da tásir kórsetken zárúr bolsa, qáliplestire alǵan, deregi bolıp tabıladı. Dástanda bunday qatarlar kóplep ushırasadı. Xannıń jayı datqa jay, xan otırǵan aq saray, piyada barmas jerlerge atlı kirdi Qarajan. Bul qatarlar arqalı bolsa Qarajannıń ózine bolǵan isenimi, batırlıǵı, tik minezliligin kóriwimiz múmkin. Dástanda keltirilgen xár bir obraz mine usınday tolıq hám anıq túrde, hátte kerek bolsa sóz saplap, qosımsha detallar menen táriyplenedi. Qaraqalpaq dástan atqarıwında jıraw dástúr basında hám tamamlawda doslıq, birlik, ellik sózlerin qayta-qayta atap ótken. Bul xalıq filosofiyasında birlikte kúsh, jámáátte bereket bar degen isenimdi bildirgen. Itibarlı tárepi sonda, dástandı jırawlar atqarar eken, onı tek ǵana kórkem shıǵarma emes, al, ádep-ikramlılıq, ruwxıy tárbiya, quralı sıpatında qabıl etken. Alpamıs tek ǵana ótmish emes, ol búgin de jasaydı. Qaraqalpaq jasları bul dástan arqalı óziniń tamırın, miyrasın ańlap jetedi. Mektepler, universitetler, sociallıq tar maqlar xámme jerde bul epostıń tásiri bar. Ol umıtılatuǵın emes, al qayta-qayta ashılatuǵın miyras. Hár bir áwlad onnan jańa máni, jańa kúsh aladı. Sebebi bul dástan xalıq ruwxıyatınıń mórlengen tariyxı. Alpamıs dástanı búgingi kúnde de qaraqalpaq jámiyetinde janlı hám tásirli miyras sıpatında jasamaqta. Ol qaraqalpaq xalqı ushın milliy ózlikti belgilep beretuǵın ádebiy hám ruwxıy derek bolıp tabıladı. Ásirese bul dástan mektep hám universitet sabaqlarında, ádebiyat, folklor hám etnografiya kurslarında turaqlı úyreniledi. Kóplegen ilimpazlar, ásirese qaraqalpaq jazıwshıları hám folklortanıwshıları Alpamıstı talqılaǵan. Onıń versiyaları, obrazları, ideyalıq baǵdarı hám xalıq filosofiyası tiykarında júzlegen ilimiy miynetler jazǵan. Sonday-aq, qaraqalpaq versiyasındaǵı Alpamıstaǵı úrp-ádetler, shańaraqlıq qatnasıqlar hám milliy qádiriyatlar búgingi kúnde tárbiyalıq derek sıpatında oqıtılıp atırǵanı da, Áhmiyetli. Kópshilik insanlar perzentlerin Gúlparshınday aqıllı qız bolıwın, Alpamıstay hadal hám pidayı bolıwın árman etedi, atların qoyadı. Nátiyjede Alpamıs búginde tek ǵana oqılmaydı, al, jasaydı, ózgeredi hám hár jańa áwlad qálbinde qayta tuwıladı. Búgingi sanımız arqalı sizge dástannıń tiykarǵı mazmunı, ondaǵı obrazlar, hárqıylı kórinisler haqqında azǵana bolsa da túsinik bere aldıq dep úmit etemiz. Álbette, dástandı tolıqlay oqıp kóriwińizge de isenemiz. Eger sizge video unaǵan bolsa, kommentariy jazıń, layk basıń hám jaqınlarıńızǵa da jiberip qoyıń. Jayqon joybarınıń kelesi sanlarında siz kútken temalarda kóriskenshe, salamat bolıń!